10 апреля 2024 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ пирет тимлекенсем, чӑваш культурипе паллашма тӑрӑшакансем тата пирӗн раскал радиокӑларма кӑсӑкланса итлекенсем. Паян пирӗн чӗресене хаваслӑх тултарса тӑрать. Эпир сирӗнпе кӑмӑллӑн калаҫма ҫӗнӗрен хатӗр. Паянхи радиохумсем сирӗн пата чӑваш чӗлхи, сассине илсе ҫитерӗҫ. Ака уйӑхӗ пирӗн валли. Тӗнчере пурӑнакан тата ҫӗршывра йӑва чавнӑ чӑвашсемшӗн пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫак уйӑхра эпир хамӑр тӑван чӗлхемӗрӗн кунне паллӑ тӑватпӑр. Ан тив, ку асамлӑ кунччен Вӑхӑчӗ пур-ха, ҫапах та эпир ку пӗлтерӗшлӗ пулӑм ҫинчен сӑмаха, калаҫӑва паянах пуҫлапӑр. Черетлӗ кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ, чӑваш чӗлхи кунӗ. Кашни халӑхшӑн тӑван чӗлхи шутсӑр пӗлтерӗшлӗ пулмалла-ҫке. Пирӗншӗн те ку ҫавӑн пекех. Ҫавӑнпа та эпир сире те ҫак уявпа пирӗнпе пӗрле уявлама чӗнетпӗр. Авалхи тапхӑрта пирӗн чӑваш халӑх хури-шурне нумай курнӑ пулсан та малалла аталанма тӑрӑшнӑ. Ҫак ӗҫре ӑна чӗлхе те чылай пулӑшнӑ. Чӗлхе вара халӑха ыттисемпе пурнӑҫра пӗр шайра пулма та хӑйӗн авалтанпах пуҫтарнӑ ӑс-хакӑлне, ӗмӗрхи культурине, чӗлхене упраса хӑварма май панӑ. Чӑваш чӗлхи кунӗ Яковлев Иван Яковлевич ячӗпе ҫыхӑнса тӑрать. Вӑл, чӑваш халӑхӗн ҫутлӑхҫи. Ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне йӗркелекенӗ, Библие чӑвашлана куҫараканӗ. Тӗрлӗ енсенче, тӑрӑхсенче халӑхсен шкулӗсене уҫас ӗҫре тӑрӑшаканӗ. Вӑл пин сакӑр ҫӗр хӗрӗх-саккӑрмӗш ҫулхи ака уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче хальхи Тутар Республикине кӗрекен Кӑнна Кушки ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Ҫак халӑхран тата ялтан тухнӑ ача пулнӑскер Чӗмпӗр гимназине кӑкӑр паллипе пӗтернӗ, ылтӑн медаль илнӗ. Ун хыҫҫӑн вара Хусан университетне те вӗренсе тухнӑ. Чӑваш шкулӗсен инспекторӗнче чылай ҫул ӗҫленӗ, Чӗмпӗр чӑваш шкулне пуҫарса яраканӗ тата ҫав шкулӑн ертӳҫи чылай вӑхӑт пулнӑ. Ҫавӑнпах ӗнтӗ Иван Яковлева пӗлмен чӑваш та ҫук. Ӑна пирӗншӗн туса хӑварнӑ ӗҫӗсемшӗн пӗтӗм халӑх хисеплет те сума сӑвать. Дорогие наши друзья, рады нашей новой встрече. Сегодня мы нашу передачу посвящаем нашему родному языку, его развитию на протяжении веков. Это объясняется тем,

юрлакан чун туртать тӑван яла юрра итлеме сӗнетпӗр. Тархасшӑн итлер. А сейчас предлагаем послушать песню «Чун туртать» ҫав тӑван ялӑма. «Душа меня тянет в свою родную сторонку» в исполнении Виталия Адюкова.

Чуртать ҫавӑтоман тинкерӳ.
Йӗри-тавра тинкерсе пӑхсассӑн эпир тӗрлӗ халӑхсен чӗлхисен пахлӑхне асӑрхама пултаратпӑр. Пӗрисен вӑл ерипен, юхакан юхан шыв евӗрлӗ, теприсен мӑнаҫлӑ сасӑсемпе кӗрлесе тӑраканскер. Халӑх пурӑнакан ҫӗрӗ те, шывӗ те чӗлхене уйрӑмлӑх парса тӑрать тейӗн. Паллах ӗнтӗ, Халӑх ӗҫӗ-хӗлӗ, пурнӑҫӑн историллӗ тапхӑрӗсем те чӗлхене аталанма тата улшӑнма пулӑшаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑрҫӑсемпе чир-чӗрсене пула нумай халӑхсем те, вӗсемпе пӗрле халӑх чӗлхи те пачах ҫухалнине те сӑнама пулать. Ҫавӑнпах пуль ӗнтӗ кашни ҫын хӑйӗн мӑн аслашшӗ пирки тӗплӗн пӗлме те, ҫемье никӗсне те упрама тӑрӑшатех. Хӑш-хӑш халӑхсен мӑнаҫлӑхне эпир ӗлӗкхи арканнӑ хуласем, ялсен вырӑнӗсене тишкернӗ май анчах ӑнланма пултаратпӑр. Ҫакӑ пирӗн валли асӑрхантару пулмалла та ӗнтӗ. Ҫавӑнпа пире хамӑр халӑх чӗлхине, йӑла-йӗркисене упраса хӑварма тӑрӑшмалла. Ҫав ӗҫе

Тӗп шухӑша хускатиччен Алтай чӗлхисем ҫинчен кӗскен те пулсан каласа парас пулать. Алтай чӗлхисен ушкӑнне тата тепӗр ушкӑнпа Урал чӗлхисен ушкӑнӗпе пӗрлештереҫҫӗ. Вара ӑна Урал, Алтай чӗлхисен ушкӑнӗ теҫҫӗ. Мӗншӗн-ха чӗлхӗҫсем, историксем тата этнографсем Чӗлхесен пӗрлӗхне вӗрентнӗ чух Алтай текен географи терминӗпе усӑ кураҫҫӗ. Алтай тесе Ази варринче сарӑлса выртакан сӑртлӑ вырӑна калаҫҫӗ. Алтайӑн ҫурҫӗр пайӗ пирӗн ҫӗршыва, ытти пайӗ монгол халӑх республикине кӗрет. Нумай чӗлхе ӗҫӗ шутланӑ тӑрӑх Алтай чӗлхисен ушкӑнӗ тӗрӗк, монгол, тунгус-маншур чӗлхисене кӗртеҫҫӗ. Тӗпчевҫӗсем ҫак виҫӗ чӗлхе йышӗсенчи сӑмахӗсене, сасӑсене, грамматика формисене танлаштарса пӑхнӑ хыҫҫӑн вӗсен пӗрпеклӗхне тупнӑ. Ҫав пӗрпеклӗхсем ахальтен мар ӗнтӗ, вӗсем пӗр ама чӗлхерен пулса кайнӑ тесе тавлашаҫҫӗ пӗрисем, теприсем вара хирӗҫ тӑраҫҫӗ. Ҫав виҫӗ йышри пӗрпеклӗхсем иртнӗ. Ӗмӗрсем хушшинче кӳршӗллӗ пурӑннӑ халӑхсен чӗлхи, пару илӗвӗсем анчах тенӗ. Ҫапах та ҫак виҫӗ чӗлхе ушкӑнӗ лексика, грамматика, фонетика пӗрпеклӗхӗсем пуринне те никама та хирӗҫ тӑман тӑмасть те.

только малый. Два варианта аффиксов. Чувашский язык хоть и принадлежит к тюркской группе языков, в силу некоторых архаичных черт фонетики грамматического строя словарного состава занимает в ней особое положение. Уйгур, манихей тата араб саспаллисемпе ҫырнӑ документсем те авалхи тӗрӗк чӗлхин шайне кӑтартаҫҫӗ. Анчах та нимӗнле саспалли те чӑн-чӑн сасӑпа та мар. Унсӑр пуҫне тата ҫиччӗмӗш, саккӑрмӗш ӗмӗрсем хушшинче тӗрӗк йӑхӗсем пӗр чӗлхепе кӑна мар, тӗрлӗ диалектсемпе те калаҫнӑ. Вун виҫҫӗмӗш ӗмӗр ҫурринче монголсем Ази Европӑна кисретме тытӑнсан нумай тӗрӗк йӑхӗ пурӑннӑ вырӑнтан ҫӗнӗ ҫӗре тарнӑ, вара урӑх ӑрусемпе хутшӑнса кайнӑ. Ҫавна пула ҫӗнӗ ӳт илнӗ тӗрӗк чӗлхисем тӗвӗленсе кайнӑ. Вӑтам Азире, Кӗҫӗн Азире, Крымра, Атӑл ҫинче. Анчах мӗн тесен те ҫиччӗмӗш, вун виҫҫӗмӗш хушшинчи тӗрӗк чӗлхи консервативлӑ пулни курӑнать. Орхонпа Енисей ҫырӑвӗ хыҫҫӑн вун виҫҫӗмӗре яхӑн вӑл иртнӗ.

общетюркского языка. Сирӗнпе уйрӑлмалли вӑхӑт ҫитрӗ те ӗнтӗ, чипер юлар. Черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтрах тухать. Кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. Вот и наступило время сказать вам до свидания. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида